Salam dostlar! Ylym bilim tehnologiýa kanalyna hoş geldiňiz! Günki wideomyzda dünýämiziň, ýagny Ýer şarynyň döreýiş taryhy barada aýtmakçy. Wideomyza başlamazdan öňürti, kanalymyza goşulyp, dostlaryňyz bilen paýlaşmagy unutmaň! Taýyn bolsaňyz, geliň onda wideomyza başlalyň! Takmynan bäş milliard ýyl mundan öň, şu wagt Güneş sistemasynyň bar bolan ýerinde diňe ýyldyz galyndylaryndan emele gelen tozan bulutlary bardy. Bu tozan buludyny emele getiren maddalar wagtyň geçmegi bilen çakyşyp başlady. Demir ýaly agyr elementleriň birleşmegi bilen ullakan massa hem emele geldi. Bu massanyň edil ýerimiz ýaly agyrlyk güýji bardy. Massa ulaldygyça döreden agyrlyk güýji hem köpeldi we özüne köp materiýany çekmegine sebäp boldy. Şeýlelik bilen Güneşiň ýadrosy emele geldi. Ýadronyň töweregindäki dartyş güýji gaty uludy. Bu dartyş güýji iň ýeňil bolan element wodorod atomlaryny özüne çekdikçe, gaýnak birleşmelerine sebäp boldy. Ýadro şeýle uly güýç bilen wodorod atomlaryny özüne çekýärdi welin, wodorod atomlary birleşip, geliý atomlaryny emele getirdi. Wodorod atomlary birleşip geliý atomlaryny emele getiren hadysa reaksiýa birleşme ady berilýär. Bu reaksiýa netijesinde Akyla sygmajak energiýa açyga çykýar. Wodorod bombasy diýip atlandyrdygymyz bu reaksiýa bir atom bombasyndan müňlerçe esse köp energiýanyň emele gelmesine sebäp bolar. Merkezde birleşen ägirt uly massanyň kömegi bilen Güneşimiz dogýar. Gün, şeýle bir uludyr welin, Güneş sistemasynyň dogsan dokuz bütin onda sekiz bölümini emele getirýär. Başgaça aýdanymyzda, Güneş sistemasy ýüz kilogram bolsa, şonuň dogsan dokuz bütin onda sekiz göterimini Güneş, galan nol bütin onda iki göterimini başga planetalar emele getirýär. Güni Dünýä bilen deňeşdirip bolmaz. Güneşiň içine takmynan bir million sany dünýä sygýandyr. Gün üç ýüz ton agyrlygynda bolan ýagdaýynda dünýämiz onuň ýanynda bir kilogram agramynda galýar. Güneşiň daşyndan aýlanýan bu gaýa parçalary biri-biri bilen çaknyşyp birleşmäge başladylar. Gaýalar birleşdikçe, töweregindäki beýleki maddalar çekip, öz massasyna goşdular. Hemme planetalar hem şu ýagdaýda emele geldi. Älem giňişligi gaty uludyr. Mundan on üç ýüz onda sekiz milliard ýyl mundan öň Uly patlama ady berdigimiz bir hadysa ýok ýerden birden emele geldi. Birden giňişledi we henizem giňişlemegini dowam etýär. Şeýle bir çalt ösýär welin yzyndan hiç haçan ýetip bilmeýäris. Yzygiderli ösýän agaja çykmak ýalak pikir ediň. Agaja dyrmyşma tizligimizden agaç has hem çalt össe, onuň ujuna çykyp bilmeris. Älem giňişligi-de edil şolar ýalydyr. Geliň hemmämiz dünýämiziň çagalyk ýyllaryna gideliň. Dünýä ýaňky aýdyşymyz ýaly bäş milliard ýyl öň emele geldi. Ýagny, älemiň emele gelmeginden dokuz milliard ýyl soňra. Äleme görä dünýämiziň ýaşy gaty kiçidir. Emma dünýä ilkinji emele geleninde hiç şu wagtky ýagdaýyna meňzänokdy. Dünýämiz gaty gyzgyndy. Erän mineralleriň toplanmagyndan emele gelen bir magma ýeridi. Biraz wagt geçensoň, sowap başlady we gaýaly gabyk emele geldi. Ýigrimi million ýyl soňra Ýaş planetamyz berkleşip gatylaşmaga başlady we Gün ulgamynda orbitasyna oturypdy. Mars ululygynda bir asman jisimi Ýere gelip dünýämize degdi. Çaknyşykdan soňra ýüze çykan galyndylar toplanyp Aýymyzy emele getirdi. O çaknyşmada Ýeriň alan urgusy dünýäniň ýadrosyny eredip biljek energiýany açyga çykardy. we çaknyşmadan öň bar bolan hemme zat ýok boldy. Bu ýeterlik däl ýaly dört ýüz million ýyl soňra asteroid guşagyndan meteor ýagyşlary ýere ýagmana başlady. Ýeriň bir bölegi ýene-de eredi. Ýerdäki bu dowzah döwrüne Hedoýan döwri adyp atlandyrýarys. Dünýä bäş ýüz million ýaşynda wagty gury topraklar, okeanlar we takmynan käbir ýaşaýyşlar bardy. Edil şu wagtky planetamyzda meýdanokdy, başga bir atmosfera bardy. Millionlarça ýyl dünýä üýtgemegini dowam etdi. Mysal üçin, Üç ýüz million ýyl öň atmosferadaky howanyň otuz göterimi kisloroddy. Şeýlelik bilen uçýan mör-möjekleriň boýlary bir metre çenli ýokarlandy we dinozawrlar ýaly äpet haýwanlar Ýer ýüzüni doldurdy. Agaçlaryň boýlary ýüzlerçe metre ýetdi. Sebäbi howadaky kislorodyň mukdary bilen janly-jandaryň göwrüminiň arasynda göni paý bardy. Kislorod näçe köp bolsa, şonça-da uly jandar boldy. Häzirki wagtda atmosferanyň ýigrimi bir göterimi kisloroddyr. Agaçlar has gysgadyr we Afrika pilinden has uly gury ýer jandarlary ýokdur. Dinozawrlary döredip bilsek, ýaşamak üçin kislorod maskasy gerekdi. Sebäbi bu ullakan beden üçin ýigrimi bir göterim kislorod ýeterlik däldi. Älemde bar bolan dünýä planetasynda ýaşaýan bolsak, bizem onuň bir bölegidiris. Şeýle hem bir bölegi bolan ähli zatlarymyz üçin jogapkärdiris. Geliň hemmämiz bilelikde dünýämizi goralyň, janly-jandarlara, mör-möjeklere zeper ýetirmäliň. Şu badam aýtýan, hemme wagtam aýtýaryn, ynsanlar, janly-jandarlar bolmadan ýaşap bilmez. Emma janly-jandarlar, ösümlikler, ýani dünýe ynsanlar bolmadan ýaşap biler.